Dyma ni felly'r trydydd cymal ar y daith, yn dechrau o lle y gorffennodd yr ail gymal, ym Mhorth Colmon. Ym Mhorth Colmon felly y byddwn ni'n dechrau heddiw. Mi awn ni, yym, mi awn ni fyny'r llwybr sydd y tu ôl i mi, yy, yn fan hyn, i fyny ar benrhyn Colmon, yy, yn y man. Hefyd, oddi tano ni, ma' cerrig y defaid, carreg y defaid, cerrig y defaid, yym, y tu ôl i ni. uh, yn fan hyn, felly mi gan i gwmni'r cerig, cerig y defaid, cerig uh, hegar iawn yn mynd allan am y môr fan hyn yn Mhorth Colmon. Mi nes i sôn y tro diwetha am yr rheini oedd wedi mudo i America o fan hyn, 50 um, ohonyn nhw. A mae yna stori arall hefyd o, o Borth Colmon, uh, yn ôl y sôn. Pedwar smygliwr halen, pedwar smygliwr halen yn cael eu dal yn fan hyn ac yn cael eu carcharu yng Nghaernarfon. A'u teuluoedd nhw yn erfyn yn ymbil iddyn nhw gael eu rhyddhau o'r carchar, a'r teuluoedd rheini yn Llŷn yn llwglyd ar eu cythlwng ar y pryd, ond na chawson nhw ddim o'u rhyddhau o'r carchar. Mi aeth un o'r carcharorion mor dena', Mi wnaeth o lwyddo i ddianc rhwng y bariau yn y carchar yng Nghaernarfon a dianc yn ôl i Lŷn, dianc yn ôl at ei deulu yn fan hyn, am ei fod o mor denau, wedi gallu llithro trwy'r bariau. Wedyn, mi oedd o'n cael ei guddio gan y teulu mewn corddwr llefrith, cael ei guddio mewn corddwr llefrith tan y cafodd o'i nerth yn ôl, a wedyn, Mi wnaeth o hefyd ddianc ar long i America wedi'i wisgo fel dynes. Felly, ar ôl cael ei nerth yn ôl i guddio mewn corddwr llefrith rhag ofn y byddai'r awdurdodau'n dod i chwilio amdano fo, cael ei nerth yn ôl a gwisgo fel dynas a mynd ar long i America. Felly, dyna chi stori arall o fan hyn ar ddechrau diwrnod newydd o gerdded Porth Colmon. Ydy'r man cychwyn ar Benrhyn Colmon ydw i erbyn hyn a'r haul y tu ôl i mi yn hyfryd, fel nes i sôn. Carreg y defaid, welwch chi fan hyn. A mi wnawn ni gerdded ar ddwrnod godidog arall. Y môr yn reit arw ar y creigiau oddi tanau wrth i ni Edrych yn ôl tuag at garreg y defaid. Dwi wedi mynd heibio i un neu ddau o lefydd rwan. Edrychwch ar y map os da chi'n gwneud y daith yma cyn dod. Mae yna enwau hyfryd. Dwi wedi mynd heibio i Ffosnant a trwy'n cam fan hyn ar Benrhyn Colmon. Felly Ffosnon, Ffosnant a trwy'n cam yn ddau enw uh, i'w cofio ar Benrhyn Colmon yma hyn. Mi allwch chi weld i lawr yr arfordir tuag at Borth Ysgaden o le ddeithon ni. Mae'r Eifl yn y cymylau yn fan acw, mi welwn ni garn boduan a garn fadryn yn y cefndir a chefn amwlch yn fan hyn, ond mae'n hyfryd weithiau oedi stopio a gweld y daith sydd wedi bod um, a gwerthfarogi, achos ia, un o'r unweddau pwysica'r llwybr ydy gallu gwneud hyn. Porth tu mawr ydy fan hyn. Mae yna bompren yn mynd dros y rhaeadr sydd yn mynd lawr i'r gwylodion ym Mhorth Tŷ Mawr. Rwan, yn 1870, 1870, llong o'r enw'r Sorrento yn hwylio o Lerpwl i New Orleans yn Taro'r creigiau. Mynd yn erbyn y creigiau yn fan hyn. Mae 'na rai o'r criw yn dianc a maen nhw'n cnocio drws teulu lleol. Teulu, wrth gwrs, sydd yn uniaith Gymraeg. Dyn nhw ddim yn deall be maen nhw'n ddeud. Felly, mae'n debyg fod aelodau o griw y Sorrento wedi defnyddio box matches fel llong a matches fel mastia i ail-greu ac esbonio be oedd wedi digwydd iddyn nhw ar ôl i'w llong, y Sorrento, daro'r creigiau yn fan hyn, ym mhorth tŷ mawr. Mae chydig o forloi yn cael um, rhyw 5 munud yma ni'n. Yn y dŵr. Oddi ar Porth Widlin. Ar ôl Porth Ferin, mae rhywun ar drwyn Penrhyn Mawr. Dwi ar drwyn Penrhyn Mawr rwan. Dwi chydig yn is lawn ar llwybr i gael cysgod yn y creigiau fan hyn. Mae chi olygfa at ben draw llun yn y pen draw yn fanna. Um, ac yn fan hyn, wrth i chi fynd heibio, nodi cwpl o bethau yn y môr yn fan hyn o'n mlaen ni. Mae maen mellt, maen mellt sydd â'i faes fagnetig cryf i hun. Maen mell wedi creu traffarth i longa yn y gorffennol, felly ia, nodwch wrth gerdded ar Benrhyn Mawr. O'r fan hyn mi awn ni am Borth Iago, oddi tanan ni mewn chydig mi fydd Ogof Arw, mi fydd Trwyn Carreg Lwyd, mi fydd Dyllborth a mi fydd Trwyn Dinas. Rhai o'r enwa fyddwch chi yn cerdded heibio iddyn nhw wrth nesáu at Borth Iago. Uh, a dyma ni y tu ôl i mi, Porth Iago. Porth Iago, mae'n draeth poblogaidd iawn iawn iawn yn yr haf. Un o hoff draetha'r bardd R.S. Tomos oedd yn, um, oedd yn ficer uh, yn Aberdaron wrth i'n taith ni barhau ar hyd y llwybr yn fan hyn. Dwi'n sefyll ar drwyn erbyn hyn sydd uwchlaw Porth Iago, a dwi'n edrych ar yr ymwelwyr eraill sydd bellach yn cerdded, na i ddim oed i ni'r neu fyddai'n cael y naw. Dwi ar drwyn erbyn hyn, i mi gael gyd yn siŵr, trwyn garaig ddu. Mae hwn uwch ben Porth Iago, yn drwyn bach sydd yn rhoi'r bae inni, trwyn craig ddu. Ac wrth inni fynd heibio i'r trwyn unwaith eto, a dwi'n mynd i edrych ar y map i wneud yn siŵr Mod i'n cael y rhain yn iawn. Da ni'n mynd i fynd heibio i Ogof Lliant Las, Ogof Lliant Las, Ogof Newr, Niwri, neu Niwri, Ogof Niwri ac mi ddown ni wedyn, coeliwch neu beidio, at Borth Llwynog. Felly edrychwch ar y map. Dwi ddim yn mynd i oedi ddim hellach, mae yna bobl y tu ôl i'r ffôn, e, felly nawn ni gario ymlaen. Ond ia, os gewch chi gyfle, stopiwch i oedi, cerwch lawr os oes gennych chi fwy amser neu fi i Borth Iago. Ia, dwi'n gochel rhag y gwynt am ychydig. Be o'n i'n geisio ei ddweud yn gynharach ar y drwy'n graig ddu oedd, ie, ogof lliant las yn rhywle o tan ni. Mi ewch chi heibio hefyd ogof niwri a ffordd llwynog. A da chi'n gweld y ceffylau gwyn ar y môr erbyn hyn yn dangos i ddannedd unwaith eto. Mae'r golygfeydd dramatig yn newid drwy'r adeg. na ddau ar y llwybr o le dwi newydd ddod y tu ôl i mi rwan yn gallu mwynhau'r golygfeydd yma. Wedyn, mi ddown ni rwan at drwy'n glas. Mi ddewch chi at drwy'n glas ar ôl i chi basio fan hyn, a wedyn porth y wrach. Porth y wrach. Pwy oedd y wrach, dybed? Dwi ddim yn gwybod. Ond ia, unwaith eto, mae'n ddwrnod dramatig hyfryd yma ar lwybr yr arfordir.